and this is the message that Jesus wants to gives us this Sunday.
Il-paċi magħkom. Il-Vanġellu tal-lum joħodna fil-ġurnata tal-Għid il-Kbir. Is-silta tal-lum hija parti minn episodju twil magħruf bħala l-laqa ta' Kristu rxoxt mad-dixxipli ta' Emmaus. Dawn kienu żewġ dixxipli wieħed jismu Kleofa u l-ieħor jibqa' bla isem. Hi għaliex jirrappreżenta lilna li qegħdin nagħmlu din il-mixja li fiha xi drabi Ġesù donnu jidher mejjet, donnu jidher 'il bogħod, donnu jidher illi ma jifhimniex. Is-sitwazzjoni li qed jgħixu d-dixxipli hija sitwazzjoni diffiċli, sitwazzjoni li ġegħlithom joħtilqu minn Ġerusalemm, jitilqu fid-dlam, filgħaxija, u jerġgħu jmorru lejn Emmaus, lejn id-dar tagħhom. Hi għaliex dak li kienu jemmnu fih, f'Ġesù, issa ma għadux jeżisti. Għalihom kien spiċċa kollox. Miet. F'din il-ġurnata għażiża Ġesù li fiha jqum minn bejn l-imwiet, imur u jiltaqa' fit-triq mad-dixxipli ta' Għemmaws, mad-dixxipli li kienu b'qalbhom maqsuma u li Ġesù ma jagħrfuhx. U Ġesù jismagħhom jitkellmu fuq dak li ġara lilhom, fuq dak li ġara lil Ġesù ta' Nazaret. Illum fis-sitwazzjonijiet tagħna wkoll, f'dak kollu li qegħdin ngħixu bħalissa, Ġesù jimxi fit-triq magħna. Ġesù jisma' t-tbatijiet tagħna, jisma' l-karba tagħna, Jisma' d-dwejjaq tagħna. U proprju għalhekk qegħdin hawnhekk quddiem il-kappella tal-adorazzjoni tal-parroċċa tagħna, illi hawnhekk aħna, id-dixxipli llum tal-Mulej Ġesù, niġu hawnhekk biex fis-skiet, fit-talb, niltaqgħu ma' dan l-Imgħallem tagħna. Ġesù illi hawnhekk f'dan il-post jimlina bil-kuraġġ. Jimliena bit-tama, jimliena bil-ferħ tiegħu, bil-ferħ tal-Għid il-Kbir, illi f'dak kollu li aħna ngħixu, anke fit-tbatijiet tagħna, Ġesù jkun qiegħed jimxi magħna. Ġesù jibdel dawn it-tbatijiet tagħna fi grazzji. U t-tbatijiet tagħna jsarrfu biex aħna bħal Ġesù nkunu nistgħu nifhmu lil xulxin, nisimgħu lil xulxin. u nagħtu kuraġġ, nagħtu sapport għal dak li nkunu aħna għaddejjin minnu fil-ħajja tagħna. Ejjew it-talba tad-dixxipli ta' Għemmaws illum tkun it-talba tagħna, fejn lil Ġesù ma jħalluhx jibqa' sejjer waħdu fit-triq fid-dlam, imma jgħidulu, Ibqa' magħna, ibqa' magħna, Mulej, sabiex aħna fil-ħajja tagħna ma nimxux fid-dlam, imma nimxu dejjem lejn ix-xemx, lejn id-dawl vera li huwa Kristu Rxoxt fil-ħajja tagħna.
Interessanti kif lil Ġesù għarfuh fil-qsim tal-ħobż li dan l-istranġier daħluh jiekol magħhom u hemmhekk għarfuh, għarfu li kien Ġesù. Ejjew aħna wkoll naqsmu flimkien il-ħajja tagħna. Fil-familja tagħna nieklu flimkien, għax hemmhekk inti tirrakkonta kif kienet il-ġurnata jew xi inkwiet għandek. Ejjew ukoll naqsmu u nixxerjaw affarijiet sbieħ fuq Facebook, fuq l-internet, affarijiet li ħa jgħinuna nsiru persuni aħjar. Ikun hemm ħafna affarijiet x'wieħed jista' jara, imma meta inti qed taqsam xi ħaġa li hija worth it li taraha, hemm hekk qed tgħin lil ħaddieħor ikun persuna aħjar. Ejjew naqsmu t-talenti tagħna ma' xulxin. Ejjew ukoll naqsmu t-talb tagħna ma' xulxin. Ibagħtulna iktar intenzjonijiet għat-talb ħalli waqt il-quddiesa ta' kuljum inkomplu nitolbu għal dawk l-intenzjonijiet li intom tibagħtulna, flimkien ma' dawk in-nies li nafu li dejjem għandhom bżonn it-talb tagħna.